biribiara me dɛ meka no kora akyerɛ wo nti na nnɛ mate atom saa wahu
memmɔ tae basabasa ansa na memmɔ tae no na menim deɛ mekɔyɛ bɛne deɛ woatete atom woatete atom kurom agɛs no sɛsei deɛ ɔmo yɛ no

Ei, waba. Nhyira.
Nka mekɔɔ hɔ kora na mehu sɛ wotare dan mu. Sɛ kaa wo sɛ we ɛɛdɛ.
Ɛka wɔ. Dabi bɔ nhyia. Thank you.
Na wo fam ho. Deɛ wo ne mu ani. Ɛnyɛ saa. Deɛ ne mu ani. Maame, excuse me kakra why? A minute. Why? Ode, ode mani nyina ho na ayɛ nkan asɛm. O prefer sɛ ɔbɛte nsɛm na meka. O dabi, sɛ me ne mmienu na ɛkasa. Ɛna me me sɛ me mpɛ sɛ ɔbɛte bi. Nti sɛ ɔpɛ sɛ ɔnte bi di a, mɛtumi ama no ate bi. Nti na me sɛ yɛ ɔnkɔ no. Nti sɛ mema no nte bi anaa? Dabi, o okay, wo dɛ ma no nte bi. Okay, mahu sɛ sɛsɛ no, wo ankasa papa yɛ wo gyina wo pɛ nkwala nkwa. Nti me, me ne wo awie. Enti sika no a wokaa sɛ wode bɛma me, fa ma me.
Na story yi sɛdeɛ wosi de baeɛ sɛ story wei deɛ nyɛ. Story a meme de baeɛ nyɛ. Na wonim sɛ wo story no a wotɔn maa me no, mema ntɔ. Nti ɛbɛyɛ dɛ na meme de ayɛ wo dɛ. Papa, me ho ntumi ntwe me nni o. Dabi, me twi wadi sɛsɛ. Ɛna me se wo ntumi ntwi me nni just a minute. Nti sɛ me me mpɛ sɛ me ne wo bɛnya beef. Nti na maba na me kasa as a lady. Nti sɛ wo mfa mma me deɛ a, beef no yɛbɛ continue. Sɛ ɔpɛ sɛ me ne wo nyɛ gidigidi wɔn. Ɛnyɛ gidigidi asɛm. Ɛhɛn nti na me se me se nkwalaa no dɔɔso me ntumi. Nti me me te me ho. Nti sika na wo so wode ama me. Fa ma me na me ne wo nwie. Makyerɛw paa. Makyerɛw. Mɛsɛ ma no bɛ tua wo. Mesrɛ wo.
wɔ business no a yɛyɛ no ɛsɛ wote business no ase wote ase sɛ woante business no ase a kyɛ biaa no bɛmoa no mate mate aseɛ wae mate aseɛ me memfa obi asika ni o memfa obi asika ni nti me mentumi nkɔyɛ obi sɛ wo sika no a woka ho asɛ me na maprɔmete wo ɛnti fa ma me na me ne wo wie simple wode ma me a na me ne woawie

bɛn me masa dabi tare wa wɔ baabi a wogyina no nkurɔfoɔ hu dodo wosa wowo pɛ sɛ wontɔn wo nsɛm ɛma nkurɔfoɔ ntɔntumi nso mɛtɔn wakyi no mempɛ sɛ nkurɔfoɔ bɛhwɛ ɛna sɛ sɛ deɛ sɛ wowatwa mu hɔ nti obi hwɛ a ne no lie mepakyɛw wodeɛ mepakyɛw masa me ne wo ni saa bia mu o mama akora no yɛ yɔnko yɛnkɔ fie na meyi sika no ma ɔpɛ aha fama mehwɛ yɛa saa saa saa story no da bi a wotɔn mesrɛ wo ɛnɛ wontɔn ma mentɔ mepakyɛw tie tie meka gu aso yɛkɔwe baako na mede ama mɛ mɛ wodi agorɔ woadɛ mese wodi agorɔ de bɛma me ha nnɛ meme two step nsi wɔ no mu no deɛ ɔkaeɛ no anɔma woadɛ ee nɔma woadɛ wodwu ho o wodwu ho o Wobɛwu o, wobɛwu na abutu so wo. Wobɛwu sɛ yɛ na abutu so bɛsea.